Per qué avètz causit d'escriure Punt de Biaur?
Ai conegut lo conse vertadièr Joan Amans. E ei talament conegut que es el que m'a metut al monde, es el que m'a fa nàisser, donc per dire que lo coneissi jo. E foguèt lo medesí de familha, coma d'un funt de familhas de de tot lo Parçan aquí, eh. E tanben aquela istòria jo la la coneissia, çò que me fa mal al còr es qu'es pas coneguda, tot simplament per una causa, i a pas ajut de mòrt. ni de Blassat. Es terrible de dire qu'un eveniment istoric es pas conegut perque i a pas de victimas. E donc aviá i beja de restituir sa, son onor a Joan Amans. Sustot que coneissi sos efants, sos efants an ara 80 ans, quicòna atal, hein, e su, su demonde que, bon, su estat, bah, tot a fait content que prepausèsse aquel projècte. Saieu pas cossí lo montar sus la forma d'un conte tot sol, bon, finalament l'ai montat en pèça de teatre perqué un ancian escolano, Flavillo, se lancèt dins lo teatre professional e que, bon, voilà, montèren Pont de Biau, junh de 1944. D'accord, merci fòrça.
Adieu, m'agressiu es se deviatz causir una sola activitat De las que praticatz la quina serió? Uuh!
A la qui ai trabalhat lo fust, uèi, eh? Ai, son estat professor d'occitan, professor d'istòria, musician, actor de teatre, se pòdi dire, amator, tot aquò, mai escrivan, o subtot chor, donc, sabi pas exactament, escrivan de Compositor de musica, de, de casar, de cançons, de, etc. Donc, una sola podria pas, seriá mòrt, hein, voilà. Hi a una sola causa que sabi ara, es cos que eh, mon, mon talier, mon atelier que m'espèra, euh, ben n'ai un sadol, hein, n'ai un cofle, mm, i vau pas gaire de pus. Le bas d'una causa, ai un filh e una filha que son interessats l'un per fabricar de caissas de guitarra o d'ampli, e l'autre per fabricar de mòbles, Si que non, ò, sabi qu'aquela, lo trabalh del fust es, ò, es francament acabat per iu. Ma question es, quand avètz escrich la novèla de Santa Bernadeta, aviatz un messatge a far passar? Ò, que se vei, a propesso que òm legís la novèla. Alara, se ne sètz, se ne sètz al moment que li estatu de liberar me de sus. Alara, se vòs, iu m'aconsciéncio de catolic qu'a fugit lo catolicisme, Es ma consciéncia que m'a bramat de sus long temps, donc i a un pauc d'autobiografia aquí, mais unicament aquí. Après, descobriré qual es aquel personatge, quin ròtle joua lo quite jorn, conta quò se passa e qué es dins la vida. E donc aquí veires cossí tu lupes de la glèisa, de la culpabilitat, bon, e se pe parlar de tota aquò d'aquí, hein, de tota la culpabilizacion d'un ensenhament coma aquò que ai volgut escriure aquela, aquela novèla. Cossí fasètz per pas, per pas vos perdre dins tota vos mestier, a vòstre mestier? Ah, es pas complicat, tot es dins lo cap. Alara, devi dire que, bon, tot çò qu'ai fach, en fin de compte, es estat un plaser. Pel plaser. Que siá lo trabalh del fus, de l'escritura o de l'ensenhament. Donc, bon, i a una causa, es que podiái jogar lo papèr tò vièlh que dona de conselhs als joves, quò de fumar, eh, non coma Paco, eh, de donar de conselhs, me bon, dins la vida, la carrièra professionala per far d'argent me sembla quicòm de completament a costa de la placa, perçò que aquí, coma se ditz, faguèri pas d'argent, non, me la carrièra professionala, Que pòt èsser divèrsa, cambiada de camin, en se fasent plaser a se mème, d'anar d'un plaser de praticar tal o caus a un autre de plaser, aquò aquí me sembla lo pus simple. Donc, voilà, ai pas causit, ai pres plaser a far tot çò que se presentava. E i a de causes qu'auria volgut far qu'ai pas pogut far. Per exemple, professor d'anglés, mai bon. Pensatz que vòstra carrièra a inspirat la de vòstre filh? Es veritat que l'ai contaminat, completament. Bon, cal dire que m'a fait una canta tanben, donc efectivament, e que, bon, Paulin, s'a contunhat la guitarra coi perqué lo voliá far. Mas de moment, ah, ne comprenes be qu'ar atge de, a començat a seis ans, eh, donc, ar atge de dotze, tretze, catòrze, cal un pauc butar, eh, perque i a los amics per la carrièira, i a, e èra content que sustot sa maire lo butessen, voilà, sustot sa maire, e, me, donc, l'avèn efectivament inspirat, eh, ala, per exemple, la causa la plus simple, aquò que, quand comencèt, de jogar de guitarra rock, comencèt de me, òp, de me panar totes los mius 33 tours dels Beatles, per exemple, e donc se mangèt los Beatles en long, en larg, en travèrs, per un an half, e fasiáu de represa dels Beatles amb un grupe qu'aviá al licèu Fòrch a Rodés, qu'èra licean. Donc, efectivament, e après, òp, après i a quicòm de terrible de la vida, Es que, a un moment donat, a fach su conservatòri d'estudi, etcetèra, e a despassat lo paire. Alara jo ai compausavi de musica, quand el comencèt de compausar de musica, i disi jo, ah, aquí talo causa, ve jo te assacha aquò apulèu. Ah oh, me cossí a fach per lo devinhar? Ben, sai pas, pensa que jo ai pas sa formacion, ai una formacion musicala, me parassi jo, e donc, Iu i fasiá un pauc al sentit, al pif, hein, al feeling, coma se ditz en francés. Bon, e donc, un bocí pus tard, aja pas besonh de iu per per cambiar de causas, aviá mestrejat lo d'aquò's, aviá despassat lo baile completament. Tà melhor.
Perqué de novèlas puslèu qu'un roman? A be fau los dos, hein. È a dire que aqueles quatre pichòts novèls se sortiràn l'an passat. En junh de 2023 ai publicat un roman e n'i a un autre que va sortir en dos tòmes aquela, perque qu'es tròp gròs, a la prima de 2024. Donc, los dos. E se tot sortís ara, aquò's que i a, i a escrich tota ma vida e i a pas que dempuèi dos o tres ans que me maine de la publicacion. Son de tèxtes vièlhs que espèro que voilà. Donc voilà, l'un e l'autre m'agrado. Mès sabi pas exactament, non m'estimi pas especialament mestrejar totas las consignas d'una novèla, o sai pas, hein, o las consignas d'un roman, fau çò qu'ei bèth jo d'escriure. Quin ligam avètz amb los resistents de la Segonda Guèrra Mondiala? Pabriga, Perqué n'i aviá, enfin, si, n'i aviá dins ma familha, òme, d'un pauc de luènh, e pas mal de membres de ma familha faguèron parés entre 1940 e 45, eh, pas res d'especial. E donc, ai pas de liam, si que non lo fach que, Bon, jo quand vegèri la Segonda Guèrra Mondiala, aquera non pas en tresena, me soi bièlh, eh? en primièira sai, o terminala sai pas, me sovene pas, e donc trobèri ua causa revoltent, e mai, bon, passèri lo bac en 1971, donc bisés, èra luènh de la fin de la Segonda Guèrra Mondiala, me en fin de compte pas tan luènh qu'aquò, eh? E donc, fui radicalament revoltat, que me dierri, mais bon, m'es pas possible, aquò, bon, donc, m'interessari a la question, començari de dintrar dins de tèxtes de la Segonda Guèrra Mondiala, après pauc que se descobrissiáu las causas que se passavon dins los camps d'exterminacion, per exemple, barravi los libres, pensa qu'èra pas possible, aquò, hein. E pièi un jorn me trapèri en retard, professor d'istòria. E internet aviá divulgat en, sus YouTube o de causa tal, d'archius, per çò qu'èro cinc antons, èro pas sat ja cinc antons que on pòt pas tocar los archius, eh. E donc e faguèri trabalhar mos escolans sus aqueles, aqueles documents que sos disián sus internet. E donc vòle dire que aquí, d'un mail o un bèi de caus, a bejar era emission de television, tot aquò, i a de caus totalament òrro qu'au fach los nazis que lo podia pas racontar, lo podia pas dire, es pas possible. Alaro, es per aquò que, bon, me soi interessat a resistant a tota la Segonda Guèrra Mondiala per causa d'aquò.

Vòli pas desvelar la fi de la novèla avant que l'agètz legida, me vòli dire que ò es es après per de la la culpabilizacion que voliá denonciar eh d'acò, me i a una es una situacion que se podiá viure dins las annadas 80 80 85 e quant tal perqué l'ai datat aquí e que en particulier dins una picciota vila coma Rodes èra impossible de realizar de moment de vida com los dos protagonistas principals de la novèla au viscut, d'acòrdi? Alors, los veires pichon a pichon, hein, voilà. Mais donc, oh, il y a une part de, de... En tout cas, aquò se, se podiá completament passar. E segur que de monde, allez, que sabiáu pas cossí, enfin, per, perdut, per çò que voliáu, podiáu pas viure coma voliáum, euh, au segurament viscut de causas dificilas coma aquò. Qué aimatz lo mai dins lo fach d'escreure? Çò que aimi lo mens es escriure, es a dire que tot lo monde pòt escriure, eh, vos conselhi de lo far, eh, uèi sul ordinator, bon, on pren l'ordinator e pui on escriu de causas, per çò qui eh, fai jo aquò's qui ai una istòria a racontar, eh, soi pas un filosòfa, soi pas, voilà. Donc escrivi un tèxte e la le e me disi, me siós pas bon, me siós quai nul, m'es nul, pas possible, quoi. Seria un papier, save lo sindròme del papier que, puf, la poubèla, sistematicament, voilà. Mes lo dinator, mètre lo dinator a la poubèla es un pauc un bestièr, un còsta car, donc lo daissi far, pichi lo tèxte, etcetèra, e tròbi que mai res es pas bon, la frasa es pas bona, es mal dicha, lo lo lo racònte vòlia pas dire aquò, quand somiavi en a mene la veitura a l'istòria, las frasas venián totas solas, arrivas aquí davant l'ecran, bladar, sopar las meteissas, bon finalament qu'ai daissat tombar aquò, dos o tres jorns pus tard, ah! Veses qu'ai escrit tres paginas, I a dètz linhas de bonas. Pas mal, bon resultat, eh, voilà. E sus la basa d'aquelas dètz linhas, òm torna a començar. E aquò, donc, es una produccion, enfin, per jo, eh, es una produccion me, me, me, mediòcra, brolhona, e que dai, cal daissar amadurar coma la tisana, se vòs, e, e pièi tornar a passar après, fau, fau atal. Un pichon detalh, si, interessant, quoique, passar al francés, es formidable. Jo m'estimi euh, occitanista completament, plan segur, mais tanben bilingüe, completament. Autrament dich, euh, ai doas pensadas, l'occitan e la francesa. E las lengas s'exprimís o pas de le de le meteis biais. Euh, a la limita seriá plus facile entre occitan e italian, occitan e catalan, occitan e espanhòl, que son de lengas que servèrtu, lo francés es talament luènh, Bon. E çò qu'es interessent es de passar al francés e pièi de veire que lo francés me permet de descobrir que, ah, tal paragrafe me soi pas fach plan comprene en occitan. O tala frasa occitan es enrambolhada, on comprend pas. Ah, donc vau rectifiar l'occitan. Quand ai rectifiat l'occitan, Rectific un pauc lo francés, puèi aquò s'acaba un moment sus un equilibri, mais es super interessant perque aquò permet de jogar entre doas culturas, completament jogar entre doas culturas, es la riquesa del bilingüisme.

Avètz partajat la vòstra passion de l'occitan ambe los vòstres efants? Cossí s'es passat? Me soi pas pausat cap de question, ai començat a parlar occitan amb los efants qu'èron encara fetus, donc pas nascuts, donc e pièi pas un mot de francés, jamai, voilà. Alara es pas, diria qu'es pas quicòm de facil, la familha que o fau, es a dire que cal que la lenga te tenga plan al còr, que siás capable de far ambe lo pichon tot çò que jo a far, es a dire de la tendresa, l'amor, la lo las enguladas, eh, per çò que de quauqui òca, voilà. E bon, voilà, e a partir dau moment que jo la teniá la lenga del del miu papeta, del miu paire, donc i aviá una relacion coma quò filiala, donc foguèt possible, eh, ambe ambe mos esfòrç, voilà. E alors dins lo vilatge, un pichon vilatge al centre de Roergue en 1986 e 88, Mais tu lui parles pas toi, mais tu vas le rendre cabourt! Ouais, bon, ça va, c'est bon. Aquí me calguèt ausi de tot, eh? De tot çò qu'avètz escrich, quina es l'òbra qu'aimatz la mai?
Ah! Ho sabi pas. N'i a una que me fa pòur, que me disi, cossí se fa qu'as escrich aquò? Es una de las novèlas publicadas aquí que s'apèla La partida de tennis, esquicon d'afrós, mai talament vertadièr que terrible. Ara après, euh, ja, ja, n'ai pas una de privilegiada, se vòs. Cada còp qu'escrivi quicon, euh, jo me'n vau ambe los personatges. Me'n vau, su pas pu... M'imaginas, e legissas un libre, eh? Dins quina lenga que siá. Legisser un libre, bon me soi pas levat que si aguest de la men o de prene un libre e lo finir completament, aquò vòl dire que i tornàs mai d'un còp, quand avèssi minuit tot tornàs al libre. De qué fasèsca de legisser? S'es dins lo monde d'aqueles que son racontats. Jo es la meteissa causa. Ela di, cada còp que me mete a escriure, dintri amb aquel monde, quoi. Donc, sos amics, o de nemics, çò que depende, i a de contes, eh, dins çò qu'escrivi, eh. Donc, voilà. E tanben, a de moments, i a, jo disi qu'i a de personatges que me prenon lo dessús e que fau çò que vòlu, e que jo soi oblijat d'escriure, perque cambio d'idei, fau quicòm mai, voilà. E donc, es una, es una passion, eh, on i va a fons, voilà, es per aquò, eh. Uèi, es quicòm d'especial encara. Vint ans per l'escriure, eh?
Voliái saber quand de temps vos calguèt per escriure la pèça? La pèça?
Alara, ah! Te telefonèri, cresi quauquarra, en 2021, lo mes de març. 2021, o març o abrial, o abrial. Ah, pes lo anniversari, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, 2021, e la joguèren en 2022, lo 12 de mai, un pauc mai d'una annada. Un pauc mai d'una annada. Mais bon, eh, l'escriure, excuseu-me, non, l'escriure, oui, oui, oui, non, l'escriure entre lo decembre, es a dire, eh, nòu meses, oui, nòu meses. Quin es lo passatge de la pèça que qu'agradètz lo mai? Eh, de la pèça? Ah. A cal? A jo o? As dos. A dos. Ah, alors, bah, jo vau dire, lo passatge que m'agrada lo mai, après, dirai a Flavinho, lo passatge que m'agrada mai, un autre chose plaser a joar de moments e pas d'autres, hein, effectivament, e, oh là là, es difficile, o sabi pas tròp, I a, i a, i a un passatge que m'agrada perque ei esitat a escriure coma quò, los resistants aquí. Ehm, en fin de comptes, una, una conversacion de, de, de, de, de talièr, de contador, son en train de parlar, de biure de vi, de, de causa tal, me acostadament, l'ai volgut, instinctiu, coma aquò vertadièr e paf de joves de 18 ans que que que que avián besonh de s'amusar coma vautres avètz tanben o trobar un trabalh e trabalhar me e que que se lançavan a a per çò que disiáu non justament se lançavan a defendre coma aquò una causa o un país sachent que se podiáu far tuar facilament donc aquela ai plaser a joar oui effectivament la scène des gitanes mais toi ce que tu aimes le plus à jouer?

Perqué escriure los vòstres tèxte en occitan e pas en francés?
Aimi las doas lengas, me n'i a una qu'es en dangèr, hein? Voilà, lo francés per cau non, bon, mais donc, e donc se vòs, bon, i a una passion especiala per l'occitan, per, vòle dire que per èsser occitanista se cal batre.

M'es estat arribat de començar a escriure una novèla en francés e la metre en occitan après, o tot simplement per çò que fasiá un concours per un concours de novèla, l'ai pas mandada finalament, mais bon, voilà, e que alara es possible tanben, eh, vòle dire, pas pas un problème. Mais es vertat que quand même es, jo una istòria me ven, me connècti ath mon paire e mon grand paire, que i a un moment que son partits, mais bon, en connexion dirècta, clac, i a de causas que se passon, es per aquò que. Pensi qu'ei mai escriu en occitan. D'ont ven la vòstra passion per l'escritura e la musica?
L'escritura, bon, me fa, èri d'aqueles dròlles que a l'atge de uèch ans, nau ans, escriviá de pichasas istòrias sul cap de l'ostal, sul còr de l'ostal, Una aventura de Tintin e Milou suplementaria que jamai Hergé a pas vista, eurosament. Voilà, donc ai totjorn plaser, près plaser a escriure. I a tanben una causa, qu'aus que ai totjorn aimat las lengas e la mecanica de las lengas. Bon, en tant que professor d'istòria èri un pauc entresenha, fasia un pauc lo missant pel plaser, hein. Es a dire que i aviá quatre punts al brevet sus quaranta per l'ortografa. Jo, dins las compausicions des scolans pendent l'annada de tresena, metia lo quatre punt sus vint. Aquela, aquela pas normal, me coma diguis o sabia pas, bon, voilà. Vòle dire que m'an cabit pas los que me metiáu les alemands sans s a la fin, per exemple, de causa tal, e aquò se vei. Voilà. Per jo, voilà, las lengas se, se, se, s'o, s'o, s'o a respectar, fe bon, eh, pièi, eh. Si on respècta pas après çò vòl dire que i a de lengas superioras, de lengas inferioras, uèi d'acòrdi, l'occitan foguèt considerat coma lenga inferiora, tratado de patois e on vei on èsson arribats. Voilà. Per qué avètz escrich aquela pèça en bilingue e pas sonque en occitan? Perqué los memòris donc de Joana Mans èron escriches en francés, voilà, e pièi tanben, cossí dire, L'occitan, la difficultat, ne parlaven encara l'autre jour, es difficile de quand on fa de produccion occitana sus scèna, que se cal far comprene, e d'on mai li vas, d'on mai te cal de francés, pas possible autrament, e bon per exemple lo un groupe celèbre bon de cançons occitanes que començo a vier lu, me Nadau, que fan un grand succès, Nadau escriu de polidors cançons a son biais, bon d'acòrdi, fòrt plan, me sus qué fò son succès, sus La presentacion en francés de sas cançons que son de vertadiers esquèches umoristiques, a tal punt que lo public que ven raconta l'esquèch en francés a a profession que ma frà lo dis e que, bon, ris encara. Donc, es dificil de saber cossí far quand on fa l'espectacle vivent. Alara, se pas avè remarcat, me l'occitan, los registres, per exemple, i a pas res de revirat. mais facile de compra fait bon la direction de Milhau la direction de Rodés bon euh, pas complicat hein euh, après a cada còp se passas la pèça a la penche fina e coma dison los policiers veiretz que i a de frases occitano e francesa que s'entremesclo e que se repeto non se tarcho pas perçò que La frasa occitana d'aicí es revirada en francés aicí e la frasa de francés, etcetèra. Donc son decaladas e an arribo a a donar totas las claus tot en utilizent quand même l'occitan. Mais i a de monde que m'au reprochat, euh qu'es que t'as pensé au fait, t'es venu voir ma pièce, ta ta. Ò, écoute, à un moment donné, euh, i a de gens qui en rigolent, j'ai rien compris.

Aviá joava de l'acordeon, aviá un orquèstre de museta, animava de serada, etcetèra. E aquò venguèt atal, eh, pichon a pichon. Mei començadi tard, a catòrze, catòrze, catòrze ans, quoi, coma tal.
Quin es lo libre que nos conselhatz de legir? Ò, ben aquí, jo pensi al libre occitan que remiri pel moment, au nivèl de la qualitat de la lenga, lo libre de Jaume Regort. Es un libre istoric. sus l'epòca au Qatar e que met en scèna donc pas mal de causas que se passon en aquel moment. La qualitat de la lenga es fenomenala, me l'ai pas contunhat, ai sovent estat oblijat de la restar justament per trabalhar sus la pèça, me pensi que, ara me soveni pas,

Bon, c'est pénible pour Jean-Louis, mais voilà. Non, non, c'est pas pénible. Euh, oh, ai poc d'avè, mais c'est pas amé lo temps. Euh, ai talament passat de moments où me dis, jo, mais i arribaràs pas, i arribaràs pas, i, arrib i soi arribat, bon, voilà. Euh, dempèi tant d'annadas. Que aquí comenci se vedir de bon me omen se te foiras uei, se te mancos uei, n'astala me'n fach d'arrè que es lo monde d'Europa que se soveni de çò que ero estat capitat, reusit, voilà. Donc sai pas, un mossimai tanben ame lo temps tanben, dempei lo temps que que monti sus scena quoi. Lo prumèr còp foguèt en 1969, fasioi partida d'un groupe folclorique de Rodés, E ai pres l'acordeon per joar perçò que aviáu besonh de mon paire per joar tot lo programa l'acordeon, voilà. E ton fils, il sait pas jouer l'acordeon? Si, si, il sait jouer un peu. Bon, prenguèri l'acordeon, i aviáu 15 morsèu a joar, ne coneishioi un, bon, per te dire, e aviá pòur, perçò que l'acordeon, un esbrof, un arnac, ome fenomenal, quoi. Lo president del grup diat a mon paire a la fin, bon, il est sympa ton fils, mais s'il pouvait apprendre le morceau quand même, bon. Voilà, donc comencèt atal, una anecdòta eh, mais vòle dire que ieu se, be, belèu lo, a me lo temps, quand em patge pas, vòle dire, pièch sustot quand, quand on espèra, a Pont de Salard, la primièira, l'an passat, lo 12 de mai 2022, sul luòc de la sala de las fèstas, qu'aviá butar las parets, lo monde voliá venir, Perqué a la fi, lo monde me dison, mais i a viò sus la plaça mon grand paire, ma grand maire, mon grand oncle, lo tonton m'en parle, etcetèra. Donc, donc metió e de cadièr, encara de cadièr, encara de cadièras. E donc avèm començat a 9 oras e mièja a la plaça de 9 oras. Donc, e aquí quand espèras uno aquí? L'aut aval, ont se fan de signes a la con, voilà, on parle, on invente un langatge de signes, compreni francament pas ce que me dis, euh, bon, euh, Flavio, mais bon, euh, me vòli dire que, euh, aquí te languissi, là, aquí o quan monto, o quan monte, puis, uh, aciu, veja de te lançar, quoi, eh, efectivament. Ah, si, si, que longa, pòu, si, existe toujours.